سڵاوی خۆی گەورەتانە بێت هاوڕێنم کاتەوەم کاتێکتان باش لەوانەیە ئەم جارەماندا باز لە باسکردنی چەند فیلێک دەکەین یاخود چەند جۆرە فۆرماتێک دەکەین لە ئەدۆبی فۆتۆشۆپدا پێشەوەی بچینە ناو یددیوکە لایکی یددیوکە بکە و سبسکرابی چنالەکەمان بکە بۆ ئەوی هەمیشە بینەری یددیوکانم بن. سەرەتا با بزانین فۆرماتەکان چی و چین یاخود لە چی پێکدن فۆرماتەکانی زۆری فۆتۆشۆپ لە چی پێکدن فۆرمات مەبەستی چییە مەبەستی ئەوەیە کە تۆ کاتێک ئەم فیلە سیف دەکەی ئەم فیلە خەزم دەکەی بۆ نمونە با بچینە بەشی سیف ئاس دەبین لێرەدا لەم بەشە کۆمەلێ فۆرماتێکمان هەیە کە تۆ دەتوانانی سوودیان لێوەرگیت لە کاتی خەزنکردنی پرۆژەکەت یاخود لە کاتی هێنانی پرۆژەکەت بۆ ناو ئەدۆبی فۆتۆشپدا ئێستا باز لە چەند فیلێک دەکەین کە زۆر گرنگە تۆ لە سەرەتادا بیازانی یاخود باز لە چەند جۆرە فۆرماتێک دەکەین کە زۆر گرنگە تۆ بیانزانیتن بۆ نمونە بەش یەکەم PSDمان هەیە لێرەدا PSDمان هەیە PSD مەبەستی چیە هەروە لە خوارە بەشێکی ترمانێک کە زۆر گرنگە JPG ئەویشە فۆرماتی JPG هەروە لە خوارە بەشێکی ترمان هەیە PDF و هەروها لێرەدا PNGمان هەیە ئەوەت ئەو ئەو فۆرماتانی کە لەم بەشە دەبینی هەر هەمووی گرنگە بەڵام ئێمە ئەم چوار فۆرماتەمان بۆ هەلبژاردون کە لەم وانەیەدا بۆ تانی باز دەکەم کە لە سەرەتادا تۆ ئیشت زۆر زۆر بەم چوار فۆرماتە دەبێتن با دانە بەدانە تاقیم بکەینەوە و پێتانی ئاشنا بکەم کە ئاخۆ ئەم فۆرماتەنە چینە و بۆچی بەکاردێن سەرەتا دەچینە ئەم دوو بەشە JPG و PNG. جیاوازی چیە لە نێوان JPG و PNG تۆ کاتێک کە پرۆژێک ئەنجام دە یا خودکە فیلێک ئامادە دەکە یا خودکە دیزینێک ئامادە دەکەی پێویست بە کۆمەلێک وێنە دەبێت یاخود کۆمەلێک شت دەبێت کە بیان هێنە ناو فۆتۆشۆپەکەتدا لێرەدا زۆر گرنگە تۆ بزانانی کە جی پیG بۆچی بەکاردێت واروەها PNG بۆچی بەکاردێت هەروەک دەبینن ئەم فیلە بۆ نمونە ئەم فیلە JPG، هەر وەک دەبینین JPG مەبەستی ئەوەیە کە وێنەیەک بە باگراوەندەوە واتە وێنەیەک کە باگراوەندی لەگەردابێ پێی دەگوترێت JPG ئێستا ئەم وێنەی دەیبینن باگراوەندێکی ڕەشی لەگەردایە پێی دەگوترێت JPG واتە ئێستا کە ئەگەر ئێمە وێنەیەک دروست بکەین ئەگەر بێت و پشتەکەی شەفافیش بێت بەڵام لە کاتی خەزنکردە بە شێوازی فۆرماتی JPG خەزنی بکەین ڕاستەوخۆ باگراوەندێکمان بۆ دادنێتن پێوشیان یاخود باگراوندی سپێ یاخود باگراوەندی ڕەشە ئەوەی دەبینن ئێستا کە باگراوەندی هەیە ئەمە پێی دەگوترێت جی پیجیواتە کاتێک کە تۆ لە گۆگل سرج دەکەی بە دوای وێنەی یاخود شتێک کاتێک وێنەکەت دەهێنیتە ناو فۆتۆشپ ئەگەر هات و وێنەکات شێوازی فۆرماتەکەی جی پیجی بوو بەوە کەواتە باگراوەندی دەبێتن وێنەکە دیاواتە وێنەکەت باگراوەنددارە واروها PNG مەبەستمان چییە؟ PNG واتە فیلێکی بێ باگراوەند واتە فیلێک پشتەکەی شەفاف بە هەرۆک دەبینن فیلەکە پشتی شەفافەوەتە هیچ پشتێکی نییە و ئامادەکراوە ئەگەر بچینە گۆگل وێنەیەک بێنین واروها بۆتانی ڕوون دەکەمەوە کە کاتێک کە پرۆژێک ئەنجام دەدەیت چۆن وێنەیەک بهێنی باگراوەندی نەبێت ئێستا با بچینە گۆگل دەبینی لێرەدا ئێمە سێرچمان بۆ ئەپل کردووە بۆ سێو کردەوە دەمانەوێت سێوێک بێنین بەڵام سێوەکە باگراوەندی نەبێتنواتە سێوەکە ئامادە بێ و باگراوندەکەی پاکرابێتەوە لێرەدا پێویستە تۆ لە کاتی سێرچکردندا لە گۆگل بۆ هێنانی هەر وێنێک کە خۆت ئارەزووی دەکەی پاشگری PNG بۆ زیاد بکە بۆ ئەوی ئەو وێنەی بۆت دەهێنێتن وێنەیەکی پاکراو بێت وەتە پێویست نەکات کە تۆ بچیت بە مساحە یاخود بە

بایا سیف بکەینە سەر دیسکتۆپ بەم شێوەیە ئێستا با بچین و ناو فۆتۆشۆ بۆ ئەوەی بۆتانی ڕوونکەم و با ئەم وێنانە هەربگرین بام باگراوندەش ڕەنگی بگۆڕین بۆ ئەوی جوانتر دیاری لای ئێمە بەم شێوەیە ئێستا کە با بچین سەرەتا وێنەکەی بێنین کە جەی پیجی بوو کە خەزمان کرد کلیک لەسەر ئەریفای دەکەین پاشان ئۆپن ئەمەیان هەروەک دەبینن لە پاشگرەکەی نووسراوە جی PG با سەرەتا ئەم وێنێ بێنین بەڕای پێش بزانەکە شێوازەکەی چۆنە هەروەک دەیبینن شێوازەکەی با باگراوەندەوە تا وێنەکە باگراوەندێکی سپی هەیە هەروەک دەبینی سێوێکە باگراوەندێکی سپی هەیە با بچین پی ئەنجەکەش بێنین بزان ئەویان چۆنە کە کلیک لەسەر ئۆپن دەکەین باشن دەچینە خوارەوە ئەویان هەروەک دەبینین نووسراوە لە پاشگرەکەی لە دوای دۆت نووسراوە PNG واتە وێنەی بێ باگراوان هەروەک دەبینن بەم شێوە ڕێکێش باگسکی بکەینەوە هەروەک دەبینن هاوڕێیان بەم شێوازە دەتوانانی سوود لە فۆرماتەکانی PNG واروها JPG وەرگری ئەوەی دەبینن ئەمەیان ئەوەی دەسە چەپ ئەمەیان شێوازی JPG واتە وێنەی باگراوەنددار واتە وێنەیە کە بە باگراوەندەوە بێت ئەمەشیان وێنەی PNG واتە بێ باگراوەند واتە پێویست ناکە تۆ بچی بەم شێوەیە خۆت ماندوو کەیت و وردە وردە باگراوندەکە بسڕیتەوە و تاوەکو شێوازێکی ڕێکت بۆ دەربکەوێت لێرەدا کە تۆ سێرج بۆ فیلی PNG دەکەی ڕاستەخۆ وێنەیەکت بۆ دەهێنێت کە باگراوەندی نیە و بە شێوازێکی زۆر جوان بڕاوە دەتوانی تۆ سوود لە چەندین وێنە وەربگریت کە بم شێوازە با بڵین PNG و باگراوەنددار نییەوە تە بێ باگراوەندە تۆ دەتوانێت سرج بۆ شتی تر بکەی کە تۆ مەبەستە و کە تۆ ئارەزووی دەکەی کە بیهێنیتە ناو فۆتۆشە بکەت و کاری لەسەر بکەیت جا ئایا مۆبایلە یاخود با بڵین وێنەی سەوزەوات و شتی وایە یاخود هەر شتێکە تۆ ئارەزووی دەکە بهێنیتە نە فۆتۆشۆپەکەت کە لە گەگوڵدا سەرچی بۆ دەکەی پاشگری PNG بۆ زیاد بکەرەکەتی سەرچا بۆ ئەوەی وێنەت بۆ بینێتن بە شێوازی بێ باگراوان بە شێوازی شەفاف هەرۆک دەبین وەکو ئەو وێنەیکە ڕووناکردەوە ئێستا دەچینە بەشێکی تر کە زۆر زۆر گرنگە ئەویشیان فیلی PSD فیلی PSD مەبەستی چیە کە لە سیف ئاس دا پێتان نیشان دە لێرەدا نووسراوە PSD PSD مەبەستی چیە PSD مەبەستی فیلی ئامادەکراوی فۆتۆشۆپە واتە بۆ نمونە ئێستاکە ئێمە ئەگەر بێت و ئەم وێنەیە سیف بکەین بە شێوازی PSD سیف ئاس پاشان بە شێوازی PSD هەروەک دەبینن خەت دەکەین دەینووسین ئەپل بۆ نمونە بەم شێوە سەیوی دەکەین کەی لە ئۆکی دەکەین ئەگە لێرە بیسڕینەوەش با لێرە بیان سڕینەوە دەچینە ئۆپن پاشان دەچینە ئەو فیلێک کە سەیفمان کرد بە جۆری PSD دەیدۆزینەوە بە ناوی ئەپل لەسەر دیسکتۆپماندان هەرەوە دەبین نووسراوە ئەپل لێرەدا کلیک لە ئۆپن دەکەی ڕاستەوخۆ دەبینین ئەم فیلەمە بۆ دەهێنێتەوە تۆ دەتوانی دووبارە کاری لەسەر بکەیتەوە هەروەک دەبین دەتوانیت سود لەو پارچانەوە بگری کە هێناوتە ناو فۆتۆشپ PSD مەبەستی فیلی فۆتۆشپەواتە فیل بەکامل ئەو وێنانە و شتانی کە تۆ هێناتە ناو فۆتۆشپ دەتوانی بە جیا دەستکاری هەریەک لەم بەشانە بکەیت و دووبارە گۆڕانکاریان بەسەردا بێنی واروها ئەگەر بێت و ئێمە فیلێکی تر ئامادە بکەین بۆ منە فیلێک ئامادە بکەین بە شێوازی PNG بۆ نمونە ئێمە وێنەیەکی PNG خۆمان دروست دەکەین واتە خۆمان وێنێکی PNG دروست بکەین ئەوەی باسمان کرد PSD بەڵام ئەگەر ئێستا ئێمە وێنێکی PNG خۆمان دروست بکەین چۆن دروستی دەکەین بۆ نمونە ئەم وێنەمان کامل بڕیوە ئەم وێنە لە خۆی لە ئەسدا بەم شێوازە بووە ئابلێن بەم شێوازە بووە بەڵام دەمانەوێت ئێمە بکەینە PNG و بۆ بەرنمەکانی تر بۆ من ئافتە ئیفێکتە یاخود پرایمەرە یاخود هەر بەنامێکی تر دەتوانین سوودی لێوەربین بۆ من ئێستا ئێمە ئەم وێنەکەین بە PNG بۆ ئەوەی ئیسیفادی لێ بکەین بەم شێوازە سەرەتا ئەم باگراوەندی دەسڕینەوە ئێستا ئەم وێنەمان کردووە بە PNG واتە پێویستە تۆ باگراوندەکەشی ڕشکەیتەوە بەم شێوازە لای تو دەربکەوی پێویستە ئەگەر تۆ دەتەوێت وێنەی PNG ئامادە بکە دەبێت بەم شێوازە لای تۆ دەربکەوێتن واتە پشتەکەی شەفاف بێت و لە کاتی سیفکردندا سیف ئاز دەکەیت لێرەدا لەم بەشەی خوارەوە پێویستە تۆ PNG هەلبژێری ئەم بەشیان هەلبژێری پاشان ناوێک تێدا خەزن دەکەیت و پاشان کلیک دە سیف دەکەیت ڕاستەوخۆ لێرە دە لار چەلبژێر لارج فیل سایز واتە قەبارەی گەورە پاشان کلیک لە ئۆکی دەکەی ڕاستەخۆ ئەم وێنێت بۆ بە شێوازی PNG بۆت سیف دەکات تۆ دەتوانانی لە بەرنمەکانی تریش بۆ من ئافتری فێکتە ئەدوبی پرایمەرە یاخود هەر بەرنمێکی تررا سوود لەم وێنەی وەرگیت بەبێ باگراون هەر وێنەیەکی تر تۆ دەتەوێت ئامادەمکی بەم شێوازەیە ئەمەیان باسکردن بوو لە JPG و PNG و PSD وارەوە فیلێکی ترمان هەیە گرنگە کە پێتان بناسێنم زۆرە فۆرماتێکی ترە کە لە سف ئاس کلیک دەکەین دەچینە ئێرە ئێرەدا بەشێکی ترمان هەیە نووسراوە PDF PDF بۆ چی گرنگە PDF بۆ نمونە تۆ کارێکت کردووە یاخود پەڕێکت دیزین کردووە جا ئەو پەڕێت هەر جۆرێک بی لە جۆرەکانی کە خۆت ئامادەت کردو بۆ نمونە سیڤە یاخود پەڕێکی ترە یاخود گۆڤارە یاخود هەر شتێکە کە تۆ ئامادەت کردووە لێرەدا لە بەشی PDF ئەم بەشیان هەم دەبژێری پاشان کلیک لە سیف دەکەی ئەم پەڕێت ڕاستەوخۆ بۆ ئامادە دەکات بۆ شێوازی PDF واتە تو دەتوانانی بە شێوازی PDF مامەرە لەگەر ئەم پەڕێدا بکەیت چ لە ڕووی چاپەوە بێت یاخۆ دە ڕووی خوێندرەوە بێت بۆن لە تۆ کتابێک ئامادە دەکەی پەرتوکیش ئەلیکترۆنی ئامادە دەکەی دەتەوێت پەڕەکانت چەند پەڕێک بۆ منە 20 پەڕاسی پەڕە دروست دەکەیت تۆ دەتوانین لێرەدا سوود لە فۆتۆشە وەرگیت پەڕەکانی کتاب ئەلکترۆنیەکانت دروست بکەیت باشەوەی کە پرۆژەکە تاوا کرد لێرەدا بە شێوازی PDF سەیوی دەکەیت واروا خوێنەرانی پەرتوکە ئەلکترۆنیەکە دەتوانن بە نەرمەواڵەی تایبەت بە پەرتوکی پیدF داببەزین و سوودی لێوەرگن و کتابەکەت بکەوێتە بەردەستی ئەوان و تێدا سوودمەند بن ئەم شێوە هاتیینە کۆتایی وانەی ئەم جارەماندا کە باسکردن بوو لە چوار فۆرماتی زۆر گرنگ کە ئەویشیان JPG و PNG و PSD وهروها PDF بوو هەروە گوتمان jpg واتە وێنەی باگراوەنددار واتە وێنەی بە باگراوەند واروها PNG واتە وێنەی بێ باگراوەند واتە ئەو وێنەی کە دەهێنی بێ باگراوەندە هەروەک تاقیمان کردو لەسەر سێ و هەروها لەسەر وێنەیەکی ئامادەکراو و هەروها وتمان PSD واتە سیفکردنی وێنە بە شێوازی فیلی فۆتۆشۆپ کە تۆ دەتوانێت داهاتوو دە دەستکاریان بکەیت و هەروەها بۆ منە بەشێکی بسڕیتەوە یاخود بەشێکی زیادکەیت ئەمە شێوازی PSD بوار و هاتو دەتوانی بە شێوازی PSD لە گۆگل تۆ فیلێک بە تەواوی داونلۆد بکەیت و تۆ لە ناو فۆتۆشپ دە بە ئارەزوی خۆت دەستکاریان بکەیت هەر بەشێک کە دەتو دەتوانیت ڕەنجێت تێدا بگۆڕیت یا خود دوسینی تێدا بگۆڕیت ئەگەر هاتوو بە شێوازی PSD لە گۆگل فیلەکە تێنابێت بارو هاوتمان PDF مان هەبوو کە PDF تایبەت بوو بە کتابی ئەلکترۆنی کە وتمان تۆ دەتوانانی لە بەشی سیف پاشان PDF فیلەکە سیف بکەیت ئەم شێوە هاتینە کۆتایوانی ئەم جارەماندا تاوانەی داوێ بەخواتن دەستپێرم خواتان لەگەڵ هەرشاد بن